Welcome, welcome, welcome, welcome gũkũ nĩ kwa werũ wa ndeto na nĩ kiumia kĩngĩ nĩ episode ĩngĩ nĩ mũthenya ũngĩ twanyitanĩra nawe o kũrĩa ũngĩkorwo ũgĩtũnyitĩra kuma angĩkorwo nĩ gũtũthikĩrĩria ũratũthikĩrĩria aiko nä gå twä rorera å ratwä rorera welcome niä njä tagwo judith mwagi Ũhoro waku mwĩroreri na mũthikĩrĩria karibu sana tũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe nĩ kũrĩ maigaga ngengeco-inĩ nĩ kũrĩ maigaga mĩtambo-inĩ nĩ kũrĩ maigaga wĩ hamwe na ithuĩ o ũrĩa wothe ũkwenda kuga no harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri wa Kenya nĩ tuoka nĩgetha tũnyitanĩre nawe werũ wa ndeto rĩ tiguo ũyũ tũtigĩũkire kana Eh, nĩatia tugaga twakinya tũciarie kĩmenyia menye na wagũkĩri gwĩke atĩa arigwo tondũ nĩguo gũgĩthiaga ningĩ ciunagwo rũkomo kĩmenyi Kĩmenyi akamenya akamenya. yes it's So another that week too. Eh, nĩ ũrenjirwo niĩ ndĩraigua- niĩ tiga ona no kĩhara tu kĩndeheire thĩna Eh. rĩ Ah, thaa ici ngĩrenjwo ta imwana no no rĩ imwana thikũ ici irenjwo na cigekĩrwo tũraini gũkũ ũguo Eh. Eh, no rĩu gatiga ti mĩaka ĩrakĩrega Eh, niĩ box Ngothi yakwa no ĩnyitĩrĩire no ngwĩciria ngũthiĩ nayo kaburi Eh, niĩ nginya kwĩ hĩndĩ ndĩrathire kwenjwo ndĩraigua ndĩraigua ndĩraigua kĩnyũthia njũria hi hi hi hi ũrĩrĩhaga ũrĩa ũrarĩhaga mbere Ĩ, to- tondũ Ũnjiguĩra tha. tondũ nuthu ngai nĩ akwenjete I'm telling you no ĩtagwo ũkũrũ Eh. Eh, na at the end of the day rĩ

koguo nawe ũmenyaga ku nĩ hĩndĩ iburahimu araheirwo wĩra Eh, Eh, ndiagĩrĩire. nĩ hĩndĩ aranora magathĩ areko kwanja ũmenye tawe kwanja nginya nĩ akũrakarĩire Eh. Eh, nĩ aramenya nĩ mũranĩtwo na ithe witũ koguo rĩu kĩ- gĩaku agakũnengera tarĩ kĩa matharaũ ĩgoka tarĩ gũcinwo ndacinwo mũtwe Eh, Ĩndĩ- kayo kĩhara nginya onawe mwene ũkeiguĩra tha nganjia kuga haha nĩ wanyonera gĩkĩ gĩtirarĩ gĩakwa gĩkoretwo hana atĩa by the way Niĩ kuma wiki ya- gũtigana wiki yakwa ĩrarĩ njega Nice. Eh, nĩ ndĩrarĩ kũrĩa mwena wa mĩharatĩ mĩharatĩ nĩ mũrang'a aca nä kå mä haratĩ ä kå rä a nyandarwa oho nyandarwa kaunti Ĩĩ, nĩ nĩ gabũrũri ke heho mũno Ĩĩ. ngwĩciria hihi kũu kwĩ heho Ĩĩ. nginya andũ makĩnyua okorwo nĩ njohi manyuaga maigĩirwo maĩ mahiũ hau na njiko Ah. Ĩĩ, kũu ona actually kũu ona ũtangĩkĩnyua maĩ ma ma rũĩ straight no nginya Nĩũkũhurũka. ũmahiũhie Nĩ, kwanja ta Gĩtandi no ũhurũke raithi mũno tondũ kwanja ta ithuĩ twarereirwo kũndũ wetha ĩtagwo atĩa ĩhiũhanĩirie nĩ ĩigananĩirie ithuĩ tha ithuĩ tũtiendaga itherũ twendaga kũndekezwo rĩu arĩa makĩrĩirwo kũu nĩo mokaga gũkũ makũria kangai atwendete atĩa rĩera rĩanyu rĩtihehaga rĩu ka ndarĩ na kũu na nĩ ũragĩithirio nĩ kanda ĩtagwo mũriũki mũriũki mũriũki ũkoragwo kũu nĩ ndereba wa senke senge senke ici ne ici ne senke ĩĩ nĩ Sen- nduthi oh, senke. senke ĩĩ. kĩu nĩ kĩndũ rĩu tũkĩnja ndĩrakĩgeria gũbitinda na ni matikanjikie nja Eh, nĩ- wahota kũmaigua gũkũ studio makĩandamana mauge "I must go nĩ icio ruga ciaragio no ngirire Eh, Eh, eh, ona he kamũndũ ndonire gagĩkwo interview ndĩra- ndinanyita ũndũ ndĩranyitire maugaga atĩ marugaga "Eh, he kĩrĩ- he karĩtwa ndĩranyitire mauge

revolutionaga na ihenya mũno ũtigagĩra ceng'i ya rita rĩrĩ Ĩĩ. yagakorerwo kunda nde ningĩ rũciũ akora nĩ maracenjirie marauga maũndũ mangĩ ta rĩu he njamba fulani yekĩraga ma bling bling ĩyo yaigaga bwexi metagwo mbogi genje Ii, rĩu ningĩ ndĩraigua o rĩu nĩ thiru thaa ici ndĩraigua rĩu anga nĩ ĩngĩ ndiũĩ nayo ĩretwo nĩ ya Nona no ta mwana waku ũrĩa ũmũreraga nona ũrĩa mũciari waku akwĩraga ndarĩ hau mm. arĩ hau no ndaragia ũguo waragia no maũndũ maticenjetie maticenjetie no ũndũ na season na ihinda rĩaguo ĩĩ rĩu niĩ ndĩrakĩrĩ na kũu na andũ acio marakũgeithia mũno ndagĩthĩka mũno andũ a mĩharatĩ yes mm. ndĩragĩcoka ndĩragĩcoka gũkũ tũgĩikaraga gũkũ Kiambu county na tũrakĩnyitanĩra harĩa handũ hetagwo Mũcatha hararĩ na lounge ya barai hau Ĩĩ. ĩra ĩra loungeagwo ya harĩa kuma handũ hetagwo cask gũthiĩ ũguo nginya njoro Oh, Handũ nĩ hetagwo- barabara ya national government kana nĩ ya county Ah, nĩ ya tona ti ya nĩ ya- nĩ ya national no ĩrathondekwo nĩ mũmbunge Oh, na mũmbunge. CDF mũmbunge wa kũrĩa kwanyu ndagĩtagwo kawanjikũ Eh, nĩ mwana wa Singo Matha mwana wa single mother eni eni na na he hĩndĩ ya amũtwarĩte atĩa abductĩtwo by the way Eh, tuge kawanjikå rä nä må ndå lukewarm tå kana nä ara perform kana ndara perform tå tiå ona kana arä o kuo nä atigire kå hinywo nä deputy president nä njiguaga nä kwä hä ndä athiä te tv-inä ĩmwe na akiuga nä aingatirwo Eh, kũinga- kũingatwo kũingatwo nĩ mekũingata ngo angĩkorwo matiraiguana Eh. no anyway mau nĩ ma- maũndũ marĩa marahanĩkĩte wiki ĩyo ka- kũrĩa ndĩrarĩ Eh. na nĩ ndĩragĩcemania na gĩkundi kĩho kĩa imwana metagwo Agano Conversation Starters Very nĩ a true. kũrĩa Ndeia Ndeia. Nĩ Ndeia imwe- nĩ Limuru sub-county. Ĩĩ, Nice. eh, manye- macemanagia handũ hetagwo Mĩrĩthũ Mĩrĩthũ. Ĩĩ, nĩ imwana nini cicemanagia kwarĩrĩria katiba kwarĩrĩria maũndũ marĩa marahappen marĩa marahanĩka nĩ mekaga movies eh, nĩ mara ti mena workshop mekaga cia gũkũchwo rĩu niĩ ndĩrathiĩte ndĩ ũmwe wa kũmakũch ũhoro wa film na creative industry na ũrĩa mangĩ monetize talent ciao na nĩ marerorera nĩ marerorera werũ wa ndeto na nĩ maroria kana no tũmahosti Yes, yes, will be more than glad. Kwanja no nĩ tũrakĩenda ona ithuĩ tũigue mĩario ĩno ya mbeũ njĩthĩ Ĩĩ. na tũigue o mangĩenda gũteithĩka atĩa ti tũmateithie

ndiaĩrĩrio kuona one mwanake ũyũ nĩ araina wega mwanake ũyũ nĩ aracora wega nĩ ũrigwo kũmũnengera ũ tondũ wathiĩ gwa county government no ngururanio wathiĩ kwĩ mũmbunge nĩ ngururanio wathiĩ kwĩ imenirep nĩ ngururanio wathiĩ kwĩ mca ona nĩwe mũru akoraga ndarĩ nginya mbia Eh, msikie ona rä u tuma nawe ha thubu rä u tuma nawe kå nyua thubu Eh, å coke wanjie kå njä ra å renda milioni ndute kå niä ndä ndameona na maitho Rĩu ũratio no tũmatigĩire ngai Ĩni. ndithuĩ no tũma- no tũmaheire exposure Very true. ya talent yao na tũkĩmagaidi ũrĩa mangĩhota kũmonetize indo no ta niĩ icio ndigagwo atĩrĩrĩ Eh. ithe ithe county government matirĩ nginya a whole ministry makorwo madedicatĩire andũ anini Ĩĩ. marega gũkorwo na budget nĩkĩo no ngorwo ti nene atĩ andũ aya no mateithio

chance ya kũ reward andũ acio no mũhe best musician kĩ kĩ kĩ no after igongona rĩu rĩathira rĩ mũtikamatiganĩrie Eh. mũtikamatiganĩrie gĩai na workshop cia kũmamenta eh, gĩai nginya na program ĩyo rĩa a- ayuthi acio marĩcemanagia kaingĩ kaingĩ kaingĩ kaingĩ na no ta rĩu eh, county government ya Murang'a he kĩndũ ndonire manjia ĩtagwo Murang'a Youth Service ya kuoya anake arĩa me itũra mhm. marutagĩre county government wĩra mhm. gũtheria mĩtaro kĩkĩ maraheo contract anga ya mĩeri ĩtandatũ ĩtandatũ na nĩ mararĩhwo rĩu ona aya mena talent county mhm. government no ĩ craft a program iretwo maybe Kiambu entertainers mm. all the county government uh, functions andũ aya mm. maga perform na mm. makarĩhwo magatwarwo nginya mathukuru kwarĩrĩria ũhoro wa talent kia eh, thukuru iria ci mhm. ciĩ thĩinĩ wa kaunti ĩyo nĩguo matigagĩkorwo maraheo mbeca burĩ no ma ta rĩu he ũndũ wa iria mangĩ wa iria njĩtie anga kũhingũra studio artist no mathi ma record for free mhm, mhm. no rĩu ngwĩciria akĩheo management hau nĩho maũndũ mathũkĩire

Ah, niä wiki yakwa ĩkoretwo ĩ sawa Eh. Ah, ndĩrakĩrĩ o mawĩra-inĩ kama kawaida tũgĩgetha ũboco o- o wa mũthenya Eh, na ona niĩ ndĩracemanirie na andũ aingĩ mũno mũno um, mena talent Na ndĩrona mbica mwĩna mũndũ ũgĩtwo kĩnyua wa iratũ ndora nginya kajampa rĩ ũraheirwo Rĩu mũndũ ũgĩtwo kĩnyua iratũ kwa mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga Ĩĩ. gũkũ rĩu no nginya ngagerie gwethera eh, ciana mboco kũu nĩgetha cigakĩigua ciĩ njiganĩru ĩĩ Eh, na nĩ ũmwe wa andũ arĩa macapotaga talent na njĩra nene mũno mũno koguo Ĩĩ. no ndĩmũ big up harĩa arĩ Eh, mũndũ ũgwĩtwo kinyua iratũ ndĩmwĩre nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũrora mbeũ njĩthĩ you are doing a good job big up na nĩ arathiĩ kũrĩa usa kana nĩ arathire na nĩ- ndathiĩte no nĩ egũthiĩ Eh, kũrĩa usa na tũmwendithĩrie ũhotani Na ndakũrie kĩũria kĩu kĩa ũhoro wa mbeũ njĩthĩ na kaunti tondũ nani ũcio nĩ ũhoro ũkoretwo ngĩciria mũno wiki ĩyo ĩrahĩtũkire Eh, tondũ nani kũrĩa gwitũ Ndumberi rĩ eh, Ndumberi nĩkuo njiarĩirwo na nga- ngarererwo kũrĩa kwa macinani ĩĩ ni kũrĩa kwa Ndumberi macinani Ĩĩ. Eh, ngagĩcoka rĩu kũrĩa gwitũ bado no Limuru no rĩu kĩhumo rĩ kũrĩa Ndumberi rĩ nĩ ndĩrathire na ndĩronana na imwana ciĩna talents mũno Ĩĩ. Eh, na ndĩramba ndĩrathiĩ ndĩrakora timu cigana na cia mũbira na maranjĩra no mende ũteithio marakĩnjĩra challenge iria makoretwo makĩgerera na ũndũ ũcio nĩ ũrekĩrire ngoro yakwa kĩeha kĩnene mũno mũno tondũ eh, no wega njuge haha mĩtambo-inĩ njuge maybe we know several people nginya arĩa makĩrĩ kũrĩa kwa county government Ĩĩ. Eh, but it's a high time we start calling them out na tumere these people need your help Ĩĩ. Eh, our governor Ke- Kimani wa Matangi to be specific kũrĩa Kiambu County Nĩ atige kũrora o arĩmi tu. Nĩ ũtige kũrora arĩmi tu tondũ rĩrĩa ũkũrora arĩmi rĩ eh, na ũrore rĩngĩ nĩ ũrakĩheana njui rĩ no nĩ ũraheana indo iria ingĩ ũgũkĩheana Fertilizer. fertilizer na kĩĩ kĩĩ Ĩĩ. no wega harĩ your budget it will be very advisable ũkorwo ũgĩciria ũhoro wa mũndũ mũnini

Reke gũkorwo na agenda, reke gũkorwo atĩ nĩ tũrerwo tũkerwo atĩrĩrĩ, if it is um, creative industry, ũũ no ũũ no ũũ nĩguo tũreciria. If it is kĩndũ tũgwĩta sports, tũgwĩkĩra, tondũ kwarĩ na gĩkombe kĩarĩ kĩa ngavana wa Matangi, ona ndimenya ũrĩa ũhoro ũcio wathire.

aitũ bangi ĩyo maranyua ũkora ũcio wĩ kũndũ ta ndumberi tondũ ndumberi ũkora nĩ mũingĩ biũ ũrarĩhwo tondũ andũ aya me aindo no andũ aya tũngĩhota nginya kũmagũrĩra uniform by the way for your information kiambu nĩ imwe ya kaunti iria atongoria aingĩ aitũ maumĩte thĩinĩ wa industry i- i- ici cia entertainment cia entertainment ũkĩaria ũhoro wa women rep tarĩu mũndũ ta wa mũratha

Niĩ nĩ ngũteithia anake na airĩtu arĩa me thĩinĩ wa maũndũ ma kũakti. Niĩ nĩ ngũteithia anake na airĩtu arĩa me maũndũ-inĩ ma wĩini. Niĩ nĩ ngũteithia anake na airĩtu arĩa maiguaga mũndũ mena tũ YouTube channel twao. Ĩĩ. Arĩa me, tondũ rĩu thaa ici kwĩna andũ aingĩ mũno mũno mena tũ YouTube channel twao. Nĩ wona? Yes. No mũndũ ta wa mũratha ndiũĩ as a women rep, na mũndũ ũkoretwo ũyũ nĩwe industry ĩrĩa mũkinyĩtie hau arĩ ndiũĩ kana nĩ arĩ ũndũ igaga no ende gwĩciria na gũteithia andũ acio Ĩĩ. mũndũ ta karongo athang'wa the same karongo athang'wa arĩ presenter aumire o industry ĩyo ta ĩno maingĩra hau ndigwĩciria mũndũ ũcio nĩ acokaga kũririkana hau nĩ haumire karongo athang'wa ona ndigwĩciria nĩ arĩ relationship whatsoever

Kiambu ndũkaigua ndũngĩta karogo athang'wa hoke ikare thĩ mũhũre podcast nake ndangĩũka ndangĩũka so Eh, it's a high time mũndũ ũgwĩtwo gathanu wa mũcomba arĩ Arĩ- hau arĩ presenter, mũmemerekia. so eh. I'm assuming tũkĩaria ũhoro wa gũteithia mbeũ njĩthĩ tũkĩaria ũhoro wa gũteithia andũ anini when you talk of talents when you talk of uh, eh, talents cia cia andũ anini ithe korwo nĩ nĩ ũhoro wa mĩbira ũkorwo nĩ ũhoro wa mathako kana ũhoro nĩ ũhoro wa entertainment gũcora creative arts gũcora maũndũ macio mothe aya nĩo magĩrĩirwo gũkorwo me gĩtĩ kĩa mbere True. and it's a high time bwana osman eh, cec wa yuthi kũrĩa mwena wa kiambu eh, ona no twende nginya ona ũke handũ ta haha ũke werũ wa ndeto ũtwĩre plans iria mwĩnacio mwĩnacio cia yuthi rĩ Mũbangĩte cihana ũũ, atĩa? no ũũ, no ũũ, no ũũ, no ũũ. Ĩĩ. some of these people mũndũ ta wa mũratha ona no tondũ gwĩka interview Ĩĩ. ũtwĩre atĩrĩrĩ wĩrĩ ũreciria atĩ ũhoro wa mbeũ njĩthĩ Yes. na eh, nyamũ ici mũrabanga rĩ kana solution iria mwĩna cio- eh, na mbeũ njĩthĩ rĩ nĩ long term kana nĩ nyamũ cia iria mwĩkaga oro mũthenya ũcio nĩgetha ũhoro thi atĩ nĩ ngũcokanĩirie mbeũ njĩthĩ magana merĩ moka ndamahe kĩna na kĩna na kĩna mathiĩ ũhoro ũcio ũgathira hapana ithuĩ tũrenda tũigue rĩrĩ kwĩna long term solutions

kana MP ũrĩa ũkaingĩra ndakahota gũthiĩ na mbere na program icio tondũ ciarĩ o ciaku mm. we mwenyewe mm. no rĩu kĩndũ ta academy ũguo ũrauga football academy kana talent academy mm. nĩ nyamũ ĩgũtũra ĩsustainĩtwo nĩ county government irrespective of nĩ gavana ũrĩkũ wĩho nĩ gavana ũrĩkũ o ũrĩa ũkũingĩra egũkoerere wĩra ũrĩa watigirwo exactly uh-huh. mbeca ici women rep maheagwo cia gov mm. nĩ mbeca ũngĩasaini uge ici nĩ cia kũrũgamĩra creative department the creative department ĩna board yayo ĩna management yayo ĩna ũrĩa ĩranaga maũndũ mm. na kũrana maũndũ nĩ kuga atĩa nĩ twarehire andũ aya tũkĩmatrain ũrĩa mangĩ create content na actually andå aya mekå graduate na matuĩke bloggers aku tondå thaa ici kwanja nä å rona bloggers nä o marethwo må no mm. å raigua nginya bloggers nä maracainwo ta thaki mm. atĩ ũyũ araumire mwena wa uhuru arathi wa gacagwa arauma wa aragũrwo na ndora ĩĩ na aragũrwo na ndora cigana ona transfer window-inĩ ya rita rĩrĩ mm. rĩu ngwĩciria ona ũgũturĩirie andũ acio macoke matuĩke bloggers ciaku na ma, ona bado maga gũtuĩka bloggers aku kũrĩa megũthiĩ nĩ ũgakorwo wĩ proud atĩ nĩ wanjirie a very successful mm. program mm. Uh, twarĩ nawe Hĩndĩ ĩno Ababu na Mwamba atwĩtĩte. Yes. Etĩte all creatives a Kenya. Kũu nĩkuo twathire, ũgathiĩ mũkaria na mũndũ ta eh, mwene SPM Bars, mwene Butita, agakwĩra niĩ njĩkaga ũũ na ũũ na ũũ. Ũkai studio itũ muone ũrĩa twĩkaga. Ona ithuĩ tũtingĩthũra kũrehe ayuthi a Kiambu studio citũ mone twĩkaga atĩa, marie na producer witũ, monio kũ operate camera. o ũguo ũguo monio ũrĩa mangĩhingũra youtube channel ũrĩa mangĩ monetize ũrĩa mangĩ mangĩ sustain mhm. tũndũ ta tũu mm. tondũ ona tiga ta rĩu ambabu na mwamba augaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo twacemanĩtie augaga mbeca iria nyingĩ cirahũthĩka Kenya mm. nĩ cia kuma na nja mm. na cirauma na nja through the creative industry

kũrehe mbeca na ũmenye nginya ona ũkoraga maita maingĩ em, ta hĩndĩ ĩyo twarĩ kũu Eh. a good example rĩ mũndũ ũgwĩtwo denis tumbi rĩ nĩ augire akiuga if there is something uh, the government is doing Aha. nĩ kũ make sure nĩ ekĩrĩra content creators meta o ũrĩa mekagĩra ministry media Eh. actually

Kiambu rĩ nĩ kũrĩ content creators. How Kwĩna can I help bloggers, these content eh. creators? Kwĩna bloggers. Eh, Na ti bloggers yere nĩ kwanja kiugo bloggers gĩtũmagĩrwo andũ aingĩ makagũra guoya makauga hey bloggers nĩ arĩa akũhũra Ya kũhũra andũ, thirikari." eh. Bloggers ti- ithuĩ ti acio tũrarĩrĩria. Eh. Ithuĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa rĩrĩ. Andũ ta rĩu thaa ici kwĩna kwĩna andũ ndikĩĩ kana nĩ a Kiambu. Wathiĩ online nĩ ũkora andũ ta kũrũria TV.

Ĩni na nĩ ũrakora andũ acio bado mm. ona makĩheo advert iria citarĩ cia county nĩ marahota kwĩgeneratĩra mbeca yes. na nĩ ũgũkora ta rĩu ũgakora mũndũ wĩna media yake araheo mbeca nyingĩ ona gũkĩra mainstream mm. tondũ mũndũ ũyũ nĩ arakinyĩra andũ aingĩ mũno yes. tondũ we wahingũrĩra thimũ ũguo ũrathiĩ ũingĩrĩte ah, kĩambu ndeire nĩ mapostire wamatangi auma kũ mm. wamatangi auma kũrĩa kĩa ndutu egũthiĩte kũheana ABCD kana egũthiĩte kũheana egũthiĩte kũhingũra thukuru ya ECD kĩndũ ta kĩu nĩ wona ĩyo yanginyĩra first hand Yes. no ingĩgathiĩ harĩa njakie TV njeterere mũtambo ũmwe wa mainstream tuge ta Citizen kana ona NTV nĩ ngũikara mũno Mũno. na bado ĩna mathaa ndahĩtia advert kana interview ya wamatangi kĩroko ndingĩmĩona rĩngĩ no haha tũ andũ bloggers meka wamatangi interview na amahe amahe plan yake ya ũrĩa areka na ũrĩa ekĩte nyamũ ĩyo ĩgũtũra hau na ashare link ya interview ĩyo nĩ ĩgũkinyĩra nginya target audience very true no rĩu tv ndĩkoragwo na target audience tv ũra- waragĩria andũ mũndũ ecagũrĩre okorwo nĩ mwana uma kuona katuni kĩndũ thaa kenda news cia thaa ikũmi ciũke mũciari ndarĩ tv-inĩ njũrĩ tv-inĩ na ndĩrĩcokerwo citiĩcokerwo okorwo nĩ mohoro-inĩ mohoro matiĩcokerwo atĩ kwĩrwo atĩ anga ũ- ũndũ wa ira ũcoke ũrehwo ũmũthĩ iyo story imeisha imeisha imeisha Nĩ- eh, ngwĩciria eh, revolution ĩrĩa ĩngĩkwenda ĩkĩke rĩ nĩ ya county government gũkĩra mm. tondå county government ndigwĩciria nĩ cikoragwo ciĩ challenge te cio cienyewe mm. atĩ cirenda kũ outperform mm. na ci out, outgrow the current regime mm. kana the government of the day mm. tondå government of the day rä ta kuga ĩrĩa ĩrarĩ ho ya ũrĩa

na yarĩ ya ĩyo waiga ya mbere marebari mũndũ wothe ũraigua no enda gũtuĩka rebari agoka agatrainwo eh, na egũtrainwo nĩ professionals Yes. na akaheo certificate actually niĩ kwĩ njamba njũĩ ĩtagwo noa ambĩrĩirie gũbundithio hĩndĩ ya gabogo na thaa ici nĩ rebari mũnene mũno ngwĩciria nĩ arathakithia mĩbira national ya fkf ya fkf wow Uh, another program yarĩ gũthomithia macoach Eh, angĩkorwo nĩ igua no ũbu- no ũthomithie no ũtuĩke coach ũgathiĩ wathomithio ta kwĩ hĩndĩ ĩmwe marehete nginya coach ũĩkaine mũno wĩtagwo Tohil Muhidin Muhyiddin, ehe. na agĩũka agĩbundithia andũ na makĩheo ma certificate Ĩĩ. ona ĩyo nĩ waigua ũkaigua he mũndũ ũraumire immediately gũthomithio nyamũ ĩyo na arathiĩ araheo nĩ cukuru fulani wĩra wa gũkũnji ciana Yes. so ciarĩ some good nyamũ cia soft skills mm. nĩ aciĩkaga mũno na ona arĩa ingĩ maiyĩire ũhoro ũcio Eh. nĩ ũrakora makĩremwo nĩ kũdeliver tarĩu na ndona mũndũ akĩnyandĩkĩra akanjĩra atĩrĩrĩ

citirĩ na ũndũ cikuĩte gũtirĩ ũndũ cikuĩte tondũ o ũguo aiga nĩ rĩrĩ ithuĩ tũrenda by the time mũndũ ararĩkia ihinda rĩake rĩ twakorwo tũkĩmenya ng'ania na ng'ania na ng'ania kana ũna na ũna na ũna nĩguo ũrarĩ success ya mũndũ tondũ nginya thaa ici atongoria aingĩ twĩ nao aingĩ ona ũngĩũrio nĩkĩ mekĩte ndũngiuga gũtirĩ ũndũ mekĩte ona nĩguo ndĩreciragia ũhoro wa kũrĩa gwitũ mũrang'a ngona ngavana ũrĩa warĩ ho twamũthurire mĩaka ikũmi etagwo mwangi wa iria but hatirĩ ũndũ anjĩtie kang'ata arokire gũthiĩ naguo na mbere Mm, nĩkang'ata oke na akĩambĩrĩria from anjie scratch. anjie from scratch no ta rĩu kang'ata nĩ ndĩrona structure yake ĩ well laid out tondũ nĩ ndĩrona ũrĩa arenda gwĩka rĩ arenda gũtua system ciothe cia Murang'a County mm. they are well and running mm. anjirie na thibitarĩ thaa ici arathondeka mabara mabara mau me taũni thĩinĩ tũtaũni tũu twa Murang'a eh. aratwĩta wa smart city mm-hmm. rĩu arenda Murang'a ĩkorwo nĩ county government ĩna system ciraran eh. rĩu ngwĩciria nĩ egũcoka acokere kwanjia kũ implement tũũndũ mm-hmm. kwanjia program

ĩyo yarĩ program njega mũno na nĩ ya outgrowĩte thirikari ya moi ĩgĩũka ya kĩbakĩ ngwĩci yakuĩrĩire thirikari-inĩ ya kĩbakĩ hau Ĩĩ. tondũ marĩ na mamotobaiki andũ acio nginya nĩ magũrĩirwo the same thing nginya ndagĩtarĩ ya megũbatara ũguo okorwo ti motorbike magũrĩrwo magũrĩrwo tũmĩithikiri magũrĩrwo ngari ĩrĩa ĩrĩmadropaga na ĩkamoya hwainĩ na county government no ĩkĩhote gũbuel ngari icio ona no rĩngĩ no cikorwo nĩ cia county ndĩronire mĩithikiri mĩega mũno ĩratũmagĩrwo kũrĩa ngũ- no ngũ- though ngũgĩciria barabara nĩ cikoragwo ci njega ĩtũmagĩrwo nĩ andũ arĩa maheanaga services thigari eh, okay, ma- andũ acio a security officers andũ acio a okorwo nĩ mandagĩtarĩ Mĩithikiri mĩega mũno mũithikiri ĩno twetaga Electric. mountain bikes. Oh. Koguo nĩ mũithikiri nginya ona mũndũ agĩtwara rĩ, no rĩu gũkũ thĩna maheo makaiya. ona he tũmĩ- he tũmĩithikiri tũ ndonete ndiũ nĩ wahetwo he thukuru yahetwo tũmĩithikiri electric tũmĩithikiri twega mũno Nice. rĩu kau thĩna nĩ gathiĩ gagĩthirĩre mwaki kũrĩa Kũrĩa ndĩia, kũrĩa ngũirũbi. Ĩĩ, kũrĩa ngoirũbi kũrĩa kĩrĩrĩ Kĩrĩ. no wega